Faint mor fawr yw hyn i Gaerdydd ac i Gymru am ynni? Fel dinas a wlad, um, does dim byd i ni ofni. Uh, y peth mwyaf galed falle yw um, maint y dinas yn cymharu â Llundain, uh, Berlin a Milan, uh, dinasoedd lot mwy o seis. Um, Mae trafnidiaeth, ni'n gwybod, wedi bod yn problem o'r blaen ond ni'n credu wedi ni ffindo rhywbeth sy'n mynd i gweithio. Wneud lot o gwaith ar Maes Awyr yn Caerdydd, Maes Awyr Bryste ond hefyd y reilffyrdd, bydd ni'n cael dros ugain o trenau yn mynd nôl i Llundain ar ôl y gêm. Yym, rhywbeth sydd ddim wedi digwydd o'r blaen, a felly mae UEFA yn hapus a fi'n credu y byddai'n ddigon yym hapus i'r cefnogwyr hefyd. Beth yw'r gynulleidfa ar gyfer gemau fel hyn? Yy, mae UEFA yn gweud yn byw yy 200 miliwn o bobl, yym, a ma' hwnna yym dwy waith mwy na pobl sy'n gwylio y Super Bowl, a felly yn dangos Yy, faint mor fawr yw e? So, trial pido meddwl am y ffigure. Ond mae'n yym cyfle i ni fel yy dinas i a'r wlad i dod i yy cyd- cydydd â Cymru ar y map a yym gobeithio bydd pawb yn ar ôl beth digwyddodd yn y haf yn yn Ffrainc bydd mwy o pobl yn yy meddwl yn mwy positif am am Cymru a a yy Caerdydd. Faint chi'n credu bydd yn dod i'r brifddinas? Yy mae 'di bod yn ipo'i sy yn yy yn y final. Yym rai withe y clybiau yym llai traddodiadol yn dod â mwy o cefnogwyr. Yym ond ni'n credu ni'n gwitho am 200,000 o pobl i dod miwn i'r dinas a yy gêm diwrnod y gêm a bydd 200,000 yn dod hefyd dros y pedwar dydd i yy myn i'r yy fan zone a popeth. So lot o pobl. Yy. Bydd pob ardal o Caerdydd yn llawn, ond fydde y Watergyllt y ffantastig. Rai weithiau mae dinasoedd yn rhy fawr, so felly bydd y gêm yn wahanol yn Caerdydd, bydd dim osgoi y gêm, bydd e'n wych i cefnogwyr, y Watergylch trwy'r wythnos yn ffantastig, a fi'n credu bydde'n profiad Bydd ddim yn cael ei digwydd eto Rolerownd y Byd, does dim dinasoedd a stadiwm fel yr un yn Caerdydd yn canol y dinas, a felly rhywbeth wahanol. Achos mae'r Super Cup wedi bod yma, yn amlwg, digwyddiadau mawr wedi bod yma, faint o help oedd achlysur mawr fel hwnna? O, heb y Super Cup, 'yn ni ddim yn cael y gêm 'ma. Fi'n credu oedd e profiad, falle ni ddim yn sylweddoli ar y pryd faint o profiad oedd e, ond aeth e'n dda iawn, a oedd e'n rhoi hyder i UEFA digon o sgiliau, profiad yn ni fel cymdaithas i dod i arno y digwyddiad mawr fel beth sy'n digwydd mis Mehefin. So felly heb hwnna bydd byth y gêm yn dod i Cymru. Mae dipyn o bluen yn het y cymdeithas, byddwn ni'n tybio. Fi'n credu mae pobl yn y cymdaithas wedi bod yn gweithio'n galed iawn am blynyddoedd heb wneud lot o ffws A nawr mae gyd o gwaith caled nhw yn dechrau dod allan, a fi'n credu bydd lot o cymdeithasau pêl-droed rownd Ewrop i gyd yn edrych ar Cymru yn meddwl, wel, os maen nhw'n gallu wneud e, pam, pam lai ni?
Wrth i'r aur fawr a'r gic gynta 'na agosáu, mi fydd 'na ddigwyddiadau lu ar draws y wlad dros y misoedd nesa'. Mae'r cwpan wedi bod ar daith boblogaidd iawn yn barod. Ond yn ogystal â gweld y cwpan, beth am gael gweld y gêm? Mae cyfle 'da pobl i wneud cais yn tocynnau, yr un peth â Euro, felly mis Mawrth bydd pythefnos i pobl i wneud cais i cael lan i dou tocyn a wedyn dibynnu faint o pobl sy'n wneud cais fydd ballot. Oes modd i bobl fod yn wirfoddolwyr, achos mae hwnna 'di bod yn boblogaidd, ni'n gweld yn Gemau Olympaidd, pobl sydd ddim falle'n gallu cael tocynnau ar gyfer y prif gystadlaethau, ond mae 'na dal fodd i fod yn rhan o'r digwyddiad. Ni moyn trial cael 1,000 o pobl i gweithio ym wahanol swyddi, a hefyd cyfle i 500 ychwanegol i bod ar y maes, seremoni agoriadol cyn y gêm. Felly bydd y proses yn dechrau mewn pythefnos, i pobl i wneud cais i bod yn rhan o'r cystadleuaeth, a wedyn dros y dou mis nesaf, by ni'n mynd rownd Cymru i gyd i cwrdd â pobl, a bydd pawb yn ffindo mas diwedd mis Mawrth. So felly mae cyfle ffantastig, a fel oedd yn Milan, a'r un peth sydd yn y Super Bowl, bydd rhyw artist byd eang yn ware cyn y gêm, felly bydd cyfle i pobl